Roja qarneyê jî em li berê xwe bidin Diyarbekir heyecaneke qarneyê jî heye. Hevalê me Ahmet Yewîş li gel min e. Ahmet sibat te bi xêr be. Ku hevdeh nizîkê hevdeh milyon xwendevan îro qarneyê xwe distînin. Tu jî li mektebekî. Heyecan çawa ye Ahmet li wê derê? Husêneke rast e îro em karin bêjin kêf kêfa zarûke ye. Hejdeh milyon xwendekar îro karneya distînin. Niha em jî li navçeya Yenîşehîrê li dibistana Şehîd Yuzbaşî Baxtiyar erin. Di polekî de ne. Niha jî mamoste, ana kamermanê min nîşanê we bide ê, mamosteyê vê sinifê Karneyê xwendekaran yek bi yek belav dike ê teq hinek xwendekar teq teqdir jî sandine hinek belgeyê spasiyê sandine û kêfa wan li ciye ji ber çi kêfa wan li ciye ê xwendekar sê meh ê bikevin betlaneyê dibistan sal dibistan notê îlonê dest pê kiribû û îro jî daw bû yanê Perwerdehî û Hundekarîya sala du hezar û şazdeh û du hezar û hevdeh îro bi serfirazî dawî dibe û xwendekar û mamoste dikevin betlanaya havînê. Ev kelecan bi tevayî li gelê Tirkiyeyê li hemû dibistana kelecana Karnaya heye. Xwendekar gelek bi kêf in, hinek jî bi xemgîn in ji ber çi ji hevalê xwe sêh me dûr bikevin. Ji ber wî jî xwendekar jî carna jî hinek xemgîn in. Xwendekarên Diyarbekirê hinek betane xwe herin li gunda bikin, hinek herin li bajarê wek metropolê Îstanbol, Ankara, Îzmir wana derbas bikin. Ji lê belê bi pirahî jî gelek hundekarên heremê bêriya gundê xwe dikin ew ê jî betlana xwe li wê dirê derbas bibin. Niha mamosteyê sinifê yek bi yek karneyê xwendekara belav dike û jî niha dirinin. Xwendekarên vê polê gelek serfirazî ne belgeya teqdîr, belgeya spasiyê sendine. Ez dixwazim mîkrofonê dirêjê xwendekara jî bikim. Navê te çi ye? Bişra. Bişra te îro karne sendin? Ê.

Erê. Belê. Serkeftin ji we re. Belê Huseyneker, dîsa pispor jî şîreta li malbata dikin. Dibêjin belkî îhtimal heye ku hinek karnê xwendekaran hinek belkî nebaş bin dersê wan. Dibêjin dîsa jî qelbê wan neşikînin, bi wan re nexeyidin. Ji ber çi? Yanî xwendekarên ku hinkî umrê wan mezin bin car caran ji malê diravin ji tirsa dayî û bavê. Ji ber wî pispor dibêjin kî Xanê wan ne baş bin jî îsta jî wana nexeyidin wan qazanc bikin salê dinêka belkî ev xwendekar bixebtin. Şaredêra Şaredariya Bajarê Mezin Diyarbekir jî ji bo xwendekaran yanê kursên havînê vekirine yanê ji bo zarok ku piştê ku dibistan betine tatîl biye li dervan negerin ji bo wan jî kursa vekire û bi hezaran xwendekar jî ê herin di havînê van kursa de ê Dawam bikin sêneke. Belê Ahmet gelek sipas Ahmet bi rastî ya wan xwendevanê ku piçûk kelejana wan hate dilê me jî ku wextê ku em jî piçûk bûn me jî karnê xwe sistand di wan karnayan de bi taybetî ku karnê me jî yanî xerab bûn yanî divê dê bav vêna baş bizan min ku reş jî heye spî jî heye heke meriv ne serkevtî nebe serkevtîya meriv jî herwiha bi dest nakeve vê yekê ji gelek sipas Ahmet malata ava.